Вә күңел түрләребездән чыккан салават шәрифләребез ахыр пәйгамбәребез, сөекле пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә ва аның гаилә әһелләренә ва сәхәбәләренә барып ирешсә иде. Аллаһ Тәгалә безләрнең ике җомга арасында белеп белми кылган олы ва кече гөнаһларыбызны ярлыкап, кылган изгелекләребезне, кылган гамәл гыйбадәтләребезне үзенең киң рәхмәте белән дөресләп кабуллардан кылсын.

Мәгънәсе, И Аллаһ, Син барча байлыкка патшасың, Үзең теләгән кешегә байлыкны бирәсең һәм Үзең теләгән кешедән байлыкны аласың. Теләгән бәндәңне Коръән белән гамәл кылдырып, хөрмәтле итәсең һәм теләгән бәндәңне Коръәннән гафил кылып, хур итәсең. Барча хәйрият Синең кулыңдадыр, шиксез Синең һәр нәрсәгә көчең җитә дип әйт, дип Аллаһ Тәгалә шушы аятьтә безгә боера. Нәрсә күрәбез соң бу аяттан? Аллаһ Тәгалә һәр бер кешегә байлыкны үзе теләп, үзе теләгәнчә бирә. Һәр бер кешегә Коръән белән гыйлемне дә үзе теләгәнчә бирә. Әмма дә ләкин шунысын да аңларга кирәк, Аллаһ Тәгалә беркайчан да гаделсезлек белән хөкем кылмый, гаделлек белән кешенең кылган гамәленә күрә, бәлкем, аның әти-әнисенең кылган гамәленә күрәдер дә, инде аның гомеренә бер үзенең бүләкләрен бирә, сынауларын бирә һәм инде башка шундый безнең тәкъдиребезне билгели. Әмма дә ләкин безгә шуны аңларга кирәк. Бу дөньяда яшәгәндә байлыкны бирүче Аллаһ Тәгалә һәм шуңа шөкеребезне күп-күп итеп әйтә белергә кирәк. Моңа алдарак тагын тукталып китәрбез. Аллаһ Тәгалә шулай Гимран сүрәсенең 37 нче аятендә әйтә: "Истагъизу билләһ, инналлаһа язу

Әйтик, анда гаилә кору мәсьәләсен генә алсак та, гаилә корыр өчен акча кирәк, эшкә урнашырга кирәк, анда бүтәнне тупландырырга кирәк, бала таба башласаң, бала табырга ниятли башласаң, шулай ук инде күп сүзләр китә, акчасы юк, фатиры юк, машина юк, башкалар юк. Әмма дә ләкин шушы аятьләрне укып, үзебезне тынычландырырга тиешбез һәрберебез. Аллаһ Тәгалә безгә ризыкны хисапсыз бирә. Әмма дә ләкин безгә моның өчен сәбәбен кылырга кирәк һәм Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәлләргә кирәк, Аллаһтан сорай, сорый белергә кирәк. Менә шушы аятьләрдәген юкка гына килмәгән. Аллаһ Тәгалә бу аятьләрне дә безгә юкка гына җиткермәде. Шушы аятьләр белән без файдалана белергә тиешбез. Шушы аятьләрне укып, шөкер әйтә белергә тиешбез һәм Аллаһ Тәгаләдән дога кылып сорый да белергә тиешбез. Сүздә юк инде, э, алдагы вагазларда да әйткән булды, э, дога кылып кына Аллаһ Тәгалә бир, бир дип кенә өйдә яту җитми. Аллаһ Тәгаләдән дога кылып сорыйбыз, тәвәккәл кылабыз һәм гамәлебезне кылабыз. Шул вакытта Аллаһ Тәгалә безне ризыкландырыр, безгә э, сый-хөрмәтен бирер, иншааллаһ. Хәзрәти Галинең оныгы Җәгъфәр әс-Сиддыйк Әгәр дә кеше үзенең ризыгын артуын, гөнаһларының кичерелүен, юкка чыгуын теләсә, ул һәрвакытта да Аллаһы Тәгаләгә шөкрана кылырга, һәрвакытта да Аңа хәмед-сәнәләр, мактаулар әйтергә, гел тәүбәдә булырга тиеш, дип әйтә. Менә бу да безгә бер киңәш. Бүгенге көндә без Истигъфарга, гафу сорауга, хәмед сәнәләргә игътибарыбызны тиешенчә бирәбез микән, юк микән? Әллә инде бу дөньяга бирелеп китеп, дөньябызны онытып, Аллаһ Тәгаләне онытып, дөнья мәшәкатьләренә кереп киттек микән? Уйланырга тиешлебез, һәрберебез. Сез генә түгел, миңа да кагыла, һәрберебезгә кагыла. Бу дөньяны, бу дөньяга бирелеп китеп, Аллаһ Тәгаләне онытырга ярамый, шөкер әйтүне онытырга ярамый. Аллаһ Тәгалә шулай ук Коръән Кәримдә Ибраһим сүрәсендә әйтә, 7 нче аятта мәгънәсен генә укып китәм. Дәхи, Раббыгыз сезгә белдерде, Әгәр нигъмәтләремә шөкер итсәгез, нигъмәтемне сезгә арттырырмын. Бу Аллаһ Тәгаләнең сүзләре, Аллаһ Тәгаләнең безгә булган вәгъдәсе. Әгәр дә шөкер әйтсәк, булганы белән канәгатьләнсәк, Аллаһ Тәгалә безнең малыбызны арттыра. Монда шунысын да аңларга кирәк, арттыру, бәлкем, шуның хәтле нык зур байлыклар да булмас, әмма дә ләкин безнең көнкүрешебезгә җитәрлек, канәгатьләнерлек байлыкны Аллаһ Тәгалә безгә бирер. Әгәр дә без шөкер әйтә белсәк, булганы белән канәгатьләнә белсәк. Бүгенгесе көндә күп-күп кешеләр бар шундый зур-зур байлыклар белән, әмма дә аларның күңелләре тыныч түгел, җаннары тыныч түгел, Гел кайгыда, гел хәсрәттә яшиләр. Байлык белән бәхетне сатып алып булмый, Аллаһ ризалыгын сатып алып булмый. Әмма дә ләкин бар шундый кешеләр, аларныкы күп тә түгел, әз генә, әмма дә ләкин булганы белән канәгать, Аллаһ ризалыгы өчен тырышалар, яшиләр һәм инде, инша Аллаһ, бәхет-сәгадәткә ирешәләр. Шуңа күрә бу безгә тагын бер кат искә төшерә, шөкер әйтергә тиешбез. Шөкерне ничек әйтәбез? Әлхәмдүлилләһ, рәхмәт сиңа, Раббым. Аллага шөкер дибез, менә безнең татарларда шулай ук гел еш кабатлыйбыз, Аллага шөкер дибез. Шөкерләребезне әйтергә кирәк, онытмаска кирәк. Аллаһ Тәгалә Нух сүрәсе 10 һәм 12 аятларда әйтә, һәм әйттем аларга, Тәүбә итеп Раббыгызга истигъфар кылыгыз, гафу сорагыз, шиксез Ул гөнаһларны ярлыкаучы. Вә сезгә күктән яңгыр коеп яудырыр. Вә сезгә мал белән ярдәм итәр һәм балалар биреп куәтләр, дәхи җимеш үстерә торган бакчалар һәм елгалар бирер. Барысын да безгә Аллаһ Тәгалә бирә. Кайсыбер вакытта ялгышабыз, бу байлыкны мин үзем эшләп таптым, мин хезмәт хакы алдым, бүтән нәрсәне эшләдем. Әмма дә ләкин Аллаһ Тәгалә бирмәсә, хезмәт хакын да ала алмыйбыз, эшебезгә дә бара алмыйбыз. Аллаһ Тәгалә безгә саулык-сәламәтлеген дә бирде, Аллага шөкер. Мал-мөлкәтен дә бирде, Аллага шөкер. Балаларыбызны да бирде. Кемнәргә әле бирмәгән, бир, э, киләчәктә булуы насыйп булсын, иншааллаһ. Бу мәсьәләдә ризык мәсьәләсендә шулай ук э, Сөләйман галәйһиссәламнең э, бер вакыйгасын китереп китергә була. Сөләйман галәйһиссәлам һәм кырмыска турында бер хикәя. Сөләйман пәйгамбәребез диңгез яры буенда э, утырып торганда Аллаһның үз мәхлукларын ничек итеп туендыра туендыру турында уйлап утыра иде, уйлап куйды. Шул вакыт авызына яшел яфрак капкан бер кырмысканы күреп ала. Бу кырмыска яр буена килә дә, шушы яфракны бер бакага тапшырып китә. Һәм шул вакытта Сөләйман галәйһиссәламне беләбез инде, ул хайваннар белән сөйләшә торган сәләте булган, мөмкинлеге булган, кырмыскадан сорый. Бу хәлне аңлатуын сорый. Һәм шунда кырмыска җавап итеп әйтә, Аллаһы Тәгалә бу диңгезнең уртасында бер таш, ә шул таш уртасында бер бөҗәкне барлыкка китерде, мин, мине исә Аллаһы Тәгалә бу бөҗәкнең туклануына сәбәп итеп кылды. Шуңа күрә көн саен шушы диңгез ярына үзем күтәрә алырлык яфрак алып киләм һәм бакага тапшырам, бака аны алып барып аңа тапшыра, шушы бөҗәккә тапшыра, ул туена, дип инде җавап кайтарган. Һәм шушы яфракны алган саен да бу бөҗәк, таш уртасындагы бөҗәк, шөкер әйтеп, мине диңгез уртасындагы таш эченә урнаштырган һәм минем турында онытмаган Аллаһы Тәгаләгә дан вә мактау булсын дип дога кыла торган булган. Менә уйлап карыйк, бер бәләкәй генә бер бөҗәк, таш уртасында, диңгез уртасында, таш уртасында бәләкәй генә бер бөҗәк. Аллаһ Тәгалә хәтта ки аны да онытмый, аны да ризыкландыра. Бу безгә күчереп карарга була моны хаста хасталар белән, авырулы авыру кардәшләребез белән. Кайсы берләребез авыру сәбәпле эшкә бара алмый, үзенең хәлен карый алмый. Безнең өстебездә нинди бурыч? Аларны карау, аларны яклау, аларны ризыкландыру, Аллаһ ризалыгы өчен. Шулай ук картайган әти-әниләр турында да әйтергә була. Безнең өстебездә әманәт. Без аларны карый алабызмы, аларга булыша алабызмы, юкмы? Безнең өстебездә бер сынау да бу. Шуңа күрә шушы мисалны да истә тотып, исебездә тотып, инде үзебезнең кардәшләребезгә, Мохтаҗларыбызга без дә ярдәм итергә тиешбез, тырышырга тиешбез. Шушы кырмыска булып кырмыска, бөҗәк булып бөҗәкләр бер-берсенә ярдәм иткәнне без, акыллы булган кешеләр, нигә әле бер-беребезгә ярдәм итмибез? Ярдәм итергә тиешбез. Без моннан да өстенрәк, өстенрәк булырга тиешбез, иншааллаһ. Кайсы бер вакытларда кеше авыр-авыр хәләкәтләргә очрый, әмма дә ләкин исән кала. Моны мондый хәлләр турында безләрнең күпләребезнең ишеткәнебез бар. Әмма дә ләкин шундый вакытлар була, кеше егылмый да, хәләкәткә дә очрамый, утырган җиреннән китә дә бара. Моны инде һәрберебез беләбез, әгәр дә кешенең бу җирдә сулар һавасы бетмәгән булса, ризыгы бетмәгән булса, аның әҗәле килеп җитмәгән булса, ул, инша Аллаһ, исән калачак. Нинди генә һәлакәткә очраса да, каян гына егылып төшсә дә. Әмма дә ләкин әгәр дә синең ризыгың бетте икән, Әгәр дә синең сулар һаваң бетте икән, ничек кенә үзеңне сакларга тырышсаң да, ничек кенә гомереңне озынайтырга тырышсаң да, бернәрсә дә ярдәм итә алмый, Аллаһ Тәгаләнең чиген беребез дә уза алмый. Шуңа күрә бу дөньяда яшәгәндә, ничек дип әйтим, үзебезне Тынычландыра белергә кирәк. Кайгы-хәсрәтләргә бирелеп, ничек табырмын икән, артык каты борчылып, ничек табырмын икән, нишләрмен микән дип борчылганчы, Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәлләп, Аллаһ Тәгалә бирүче дип, үзебезнең эшебезне эшләргә, үзебезнең тырышлыгыбызны күрсәтергә һәм инде Аллаһ Тәгаләгә шөкер әйтеп яшәвебезне дәвам итәргә. Әгәр дә көннәр буе борчылып утырганнан гына, нәрсә эшләрбез микән, ничек табырбыз икән дип борчылып утырганнан гына, беребезгә дә бер файда да булмый. Тагын менә искә, тагын бер кат искә төшереп әйтәсе килә, алдагы әйтелгәннәргә Без һәрвакыт безнең авызыбызда Әлхәмдүлилләһ дигән сүз, Аллаһ ка шөкер, шөкер сиңа, йә Раббым Аллаһ дигән сүз безнең авызыбыздан, безнең телебездән төшәргә тиеш түгел. Хәтта ки галимнәребез әйтүе буенча нәрсә, бәла-казалар килгән очракта да Әлхәмдүлилләһ дип әйтергә тиешбез. Бер җиребезне авырттырдык, җәрәхәтләдек, шул вакытта да хәтта ки без Әлхәмдүлилләһ дип әйтергә тиешбез. Аллаһ Тәгалә бирде миңа бу сынауны, бу авыруны, шөкер Аңа, инде җиңел генә узып, уздырып җибәрергә дә насыйп булсын дип догабызны да кылып куя белергә тиешбез, инша Аллаһ. Пәйгамбәребезнең бер хәдисендә Аллаһы Тәгаләнең иң яраткан ризыгы бер ризыкка күп куллар сузылганы дип әйтелә. Ягъни моннан нәрсә аңларга була? Табыныбызны әзерләгәч, Өстәлебезгә утыргач, саранланып, миңа гына бу, үземә генә дип түгел, ә туганнарыбызны, якыннарыбызны, күршеләребез белән бергәләп утырып ашауның Аллаһ Тәгалә каршында дәрәҗәсе зуррак икәнне аңлыйбыз. Һәм Ибраһим галәйһиссәламнең дә вакыйгасын беләбез бу мәсьәләгә. Нинди вакыйга? Бер вакытны Ибраһим галәйһиссәламнең ишегенә бер кеше шакый һәм аннан ризык сорый. Ибраһим галәйһиссәлам аннан сорап, син мөселманмы, Аллаһка ышанасыңмы дип сорагач, юк дигәч, аны борып җибәрә, аңа ризык бирми. Әмма дә ләкин беләбез, соңыннан нәрсә була? Аллаһ Тәгаләдән вәхи килә һәм Ибраһим галәйһиссәламгә шелтә белдерә Аллаһ Тәгалә. Нәрсә дип шелтә белдерә? Бу дөньяда Аллаһ Тәгалә кәфир дип әйтик инде, ышанмаучы Аллаһка ышанмаучыларны да, нинди генә кешеләрне дә һәрберсен тукландырып тора. Һәм әйтә Ибраһимга, син бер минем бер колымны тукландыра алмадыңмы? Ә мин бөтенесен тукландырган вакытта дип аңа шелтә белдерә һәм Ибраһим алейхиссалам шушы бәндәне эзләп табып, өенә алып кайтып, аны ризыкландыра һәм бу Сәфәр кылучы дип әйтик инде, юлчы мөселман булып китә. Аллаһ Тәгаләнең юмартлыгын күреп, Аллаһ Тәгаләнең шундый рәхимле икәнен күреп. Һәм шул вакыттан соң Ибраһим алейһиссәлам һәр вакытта ашаган ашаганда бер кунак булса да чакырып, урамнан булса да кеше чакырып ашый торган була. Үзе генә утырып ашамый, ә инде кунаклар белән бергәләп ашый торган була. Һәм тагын бер хәдисне китереп китәсе килә. Бу хәдистә әйтелә, һәрбер ризык өчен җавап тотасыгыз бар. Әмма бергә җыелып, Коръән укылган мәҗлестәге ризык өчен генә җавап тотмаячаксыз дип әйтелә. Бу хәдистә ә бу хәдискә э, э, бу хәдис буенчарак безнең бүгенге көндә күренеш нинди татарлар арасында нинди күренеш бар? Ул да булса инде безнең Коръән мәҗлесләре. Без Коръән мәҗлесләрендә нишлибез? Туганнарны, якыннарны җыеп, табын әзерләп, хәзрәтне чакырып, вәгазьләр тыңлыйбыз, гыйлем алабыз, Коръән тыңлыйбыз, Коръән укытабыз, дога кылабыз. Әмма дә ләкин инде мөхтәрәм җәмәгать бу мәсьәләгә генә шуны гына әйтәсе килә, бу гамәл булырга тиеш Аллаһ ризалыгы өчен, Түгел, кеше күрсен дип, кеше ни әйтер икән дип, һәм инде теге аеры бидгатьләргә якын килмичә, Аллаһ ризалыгы өчен дип, теге үз иркебездә булган бер гамәл булып калырга тиеш. Моның өчен берәүләрне дә кыерсытырга да кирәк түгел, үткәрмәсәләр мәҗлесләр, кирәк түгел. Мөхтәрәм җәмәгать, Инде бу дөньяда яшибез, һәрберебезнең гомеребез чикле, билгеләнгән. Шушы чикле гомеребезне файдалы узгарсак иде. Аллаһ Тәгаләгә шөкраналарыбызны кылып, хәметләребезне әйтеп, Аллаһ Тәгаләнең биргән ризыкларыбына шөкерләребезне әйтеп, гаиләләребез белән дус-тату, туганнарыбыз белән дус-тату гомер итеп, күршеләребез, якыннарыбыз, кар мөселман кардәшләребез һәм хәтта ки мөселман булмаган кардәшләр дип әйтик инде, кешеләр белән дә дус-тату булып, Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешергә һәрбарчаларыбызга насыйплардан булса иде.